Dawtmi nulepa u le nau hna nan dam cang hna maw? LCBN thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le hnih July ni khat zanlei thawngchimnak kan thawk lai. Kan chim dingmi thongtlang tar hna cu Russia ralkap pawl cu Sinai Islands in an kir ṭhan. Matupi ah phone line an phi. Berlin NLD party MP tlaih a tong i a tlau. China COVID zawtnak khamsi pawl cu Asian palai sin i Myanmar ram ah bawmhnak a pek. Phekhung ah Alepain Tang Athusisi phu le fighter phu nih sniper in SAC ralkap an kah hna i minung pasarih an thi timi pawl an si lai. Russia nih Ukraine ram a tuk thlali hnu ah Russia ralkap hna cu Snake Islands in hnu ah an pil ṭhan kong cu Russia venhimnak unci nih nilini ah khan a then. Ukraine ram i khua pakhat a simi Odessa pawng rili ah a ummi Snake Islands cu Russia nih Ukraine ram a tukka ah a rak lak hmasa biknak hmun a si i Ukraine zeitin ka tuk lai ti le an cawlcangh dam pawl cu Snake Islands in a rak ngiat tawn hna. Russia ralkap pawl hnu an pil cu Ukraine zong nih a fehter ve ko nain zan ah Ukraine ralkap nih missile le hriamngan in an kah hna caah Russia ralkap pawl cu lawng pahnih in an zam tiah Ukraine ralkap nih a chim. Russia venhimnak wunci nih cun an rianṭuan caan a lim i hnu ah ka pilhtermi hna a si tiah a chim ve. Ukraine nih an hringso pawl ramdang a kuatmi ka dawnkhan lo ti a langhter duhnak ah hitihin hnu kan pil hi a si tiah Russia lei nih a chimchep. Asinain ramkip fonh hna nih cun Ukraine nih an hringso a kuatmi pawl hi Russia nih a khampiak tiah a chim thei a si. Matupi ah phone line an phih. Chin ramkulh Matupi peng dihlak cu June nil ei nga ni thawk in phone line a chia ngai i nihin July ni khat ahcun phone chawnh zong a ngah ti lo tiah thawng kan theih. Nizan June ni sawmthum zinglei tiang ahcun phone chawnh khawh a si ko nain nihin July ni khat ahcun phone chawnh khawh a si ti lo. Zeiruang ahdah phone line an phih ti zong theih khawh a si rih lo. Matupi peng ah MPT Telenor le Oredu lawng man a rak ngah i a pathum ning in line an phih tiah theih a si. Cu pin ah internet line an phihnak hi kumkhat hrawng a si cang tiah theih a si fawn. Bilin NLD party MP tleih a tong i a tlau. A luancia June ni kul le nihnih ah Mun ramkulh Bilin peng Pawkhi khua pawngah sac nih tlaihmi NLD party i Bilin peng sanghnih-nak MP simi U Chaw Myu Min cu atu tiangah pehtlaih khawh a si ti lo i a tlau tiah chungkhar nih nizan ah RFA ah a chim. Zei bantuk thawngpang hmanh theih a si ti lo caah a nunnak caah thinphang a si tiah venhimnak ca i min langhter a duh lomi U Chaw Myu min a chungkhar chungtel pakhat nih a chim. Thinphan a simi cu anmah nih tu bantukin an kalpi i kahdohnak zong a chuak. Ral hmaisernak zongah anmah nih an i tel an ti caah kahdohnak chungah pakhatkhat a cang sual lai ti phan a um. biahalnak ti zong ah biahalnak ah a phan ti si ko atu cu fiang tein thei a si lo i anak le arang thleidan kho a si lo caah zeidah a cang lai ti zong lungre thei a si tiah a chim Bilim Peng NLD party hruaitu le MP U Chaw Myu Min cu khuami pakhat he cycle in khual an tlun lio ah Pawkhi khawpawng ah SAC ralhmai sermi ah kah le tlaihkhih an tong

U Cho Myu Min te tlaih an tonnak kong cu sac nih an kah hna caah minung pakhat a thi i pakhat cu a zaam i a luat tiah thil cangmi kong a theitu nih a chim. Tlaih a tong i a zaammi chim ning ahcun zaam kaa timh lio ah U Cho Myu Min zong auh ve ding in kaa zuam nain U Cho Myu Min cu zaam kho lo ding in a ke ah an tukvelh caah a dirh zong dirh kho lo ding tiang in dirhmun a si tiah a chim. Amah cu sac nih uknak an lak in chikkhat a hrial. KNU lei ah a phan. Bilin duhlonak langhternak ah hruaitu zong a si. Zuhphung nambar zanga le panga an chuahpiak bu in duhlonak langhternak ah aa tel ṭhiamṭhiam rih. A hnu ah dohkalhnak zulhphung zong an bunh tiah theih a si. Atu cu an hmuh khawh cang caah meithal a tawimi pahnih le a saumi pahnih he an tlaih tiah thilcang a theitu khuami pakhat nih a chim. Bilim peng i Uico Myu Min a inn ah sac ralkap an rak phan i biahalnak, chungkhar milu cheknak a um nain thil kawl le thil hrawh ti bantuk cu a um lo tiah a chim. sac nih uknak an lak hnu in MP pawl cu sac dohkalh langhternak mibu ah an i tel ve i sac nih tlaihkhihnak pawl an tuah hnu ah hriamtlai in dohthlennak lam ah aa telmi zong an um. China COVID zawtnak khamsi pawl cu Asian palai sin i Myanmar ram ah bawmhnak a pek. Myanmar ram ah a phanmi Asian palai sin in Myanmar mi caah COVID khamnak si dur nuih hnih cu China nih nizan ah bawmhnak a pek. Asian palai Park So Khun cu June ni sawmthum zing suimilam pakua ah China embassy inn ah China ram i bawmhnak cu a cohlan tiah tualchung thawngzamhnak cheukhat nih an langhter. Mah caan hmannak ahcun China Embassy nih Myanmar ram caah COVID khamnak sidur noihsonga le noikhat cu China dirhmun in ram hnih pehtlai in a bawmh hi a si tiah a chim. Cu pinah Myanmar ram caah ASEAN i minung hawi zawnruah bawmhnak cu China nih lungtho tein a cohlan tiah a chimchep. Myanmar ram chungah thil sining thlen aa thawk in China ram nih remdaihnak biaruahnak santer ding in Myanmar ASEAN hna cu voi tampi a pehtlaih hna i a ṭhatnak muisam lei in aa tel tiah China palai nih cun a chim. Myanmar ram democracy lei muisam aa thlennak caan thiahnak thawk ṭhan ding ah a ṭhatnak lei in ASEAN le a dangdang hawikom party pawl he ṭuanṭi a si lai tiah China palai nih a chimchep. Mah caan hmannak ahcun ASEAN palai Pekso Khum pinah ASEAN phu i General Secretary changtu HE Mr. Ekaport Pantavong, Kawlralkap Health Ministry in Wunci changtu Professor Dr. A Chun, China palai Chen Hai, Cambodia palai HE Mr. Chuk Muna, Myanmar ram he aa pehtlaimi ASEAN embassy zung pawl i palai pawl le aiawhtu pawl, Yangkung Myuh hrambunh UN agency IOtu pawl an kai kho tiah tualchung thawngzamhnak nih an ṭial. ASEAN palai Mr. Park So Khun cu nizan chun ah sac ralbawi simi Min Aung Hlawn he tonbiaruahnak an ngei. Asinain an i ruahmi kong tu cu sac lei nih thawngthanhnak a um rih lo. Ninga chung a rau dingmi ASEAN palai i Myanmar ram khualtlawnnak cu July nithum ah a dih lai. June ni kul le ni riat i Cambodia Foreign Affairs Ministry thawngthanhnak ah atu ASEAN palai khualtlawnnak caan chungah ASEAN lungtlinnak dal nga cu ṭhanchoter i theipar sersiamnak, meithla niruk minung hawi zawnruah bawmhchanhnak, meeting biakhiahnak ning in tuahṭuan khawhnak, aa pehtlaimi vialte he tonpumh biaruahnak ngei i ramkhel lei kong i ceihmainak tuah ding in bawmhnak pawl tuah ding a si tiah a langhter. Phekhung ah Ale Paintai a thu Singi phu le fighter phu nih sniper in SAC ralkap an kah hna i minung pasarih an thi. Karani ramkulh le Shan ramkulh ramri um Phekhung peng Luaimagu khua tlang le Luaihe khua ah hmun a khuarmi SAC ralkap hna cu Central Region Task Force Ale Paintai a thu Singi i sniper phu le fighter phu nih Sniper in an kah hna i sac ralkap pasarih an thih kong cu Central Region Task Force Alepain Tain Athu Sit Sing Yi nih thawng an thanh. June ni kul le ni thum ah Pheikhung peng Luemaku tlang cungah hmun a khuarmi sac ralkap cu Athu Sit Sing Yi phu nih an kah hna i pahnih an thi. Cun June ni kul le ni kua zongah Pheikhung peng Luaihe khua ah sac ralkap cu a thu sisi sniper phu le fighter phu i fonh in an kah hna caah sac ralkap panga an thih kong cu thawng an thanh.
Australia Foreign Affairs Minister thar Penny Wong NUG cohlanpiak ding, ralhrang hmalak ding, ralhrang thazaang pe ASEAN brand theihpi lo dingin telh in biatlang hleinga he zatlang bu zaruk sawmriat pariat nih an hal. Myanmar zatlang bu ramkip mizapi lei dir bu zaruk le sawmriat riat nih Foreign Affairs ah rian khenhmi lawmhpinak le Myanmar mizapi he hmunkhat ah dir in i pehtlaihnak ṭha ngei kho dingin Australian Labour Party cu hmainawr chin dingin a hmasa bik ah cakuat an ṭial. February ni kha thonghnih kul in hnih ah ningcang loin nawlngeihnak lak a si hnu thawk in phunglut lo ralhrang cu a lamkip in mizapi nih doh a si. Mizapi le ralhrang i kahdohnak cu fak chin lei a panh. Ralhrang nih mizapi cungah dohnak, thah-nunnak a tuahmi telh in dohnak voi thongkhat leng a chuak i mizapi thonghnih leng an thah hna tiah fianter a si. Nawlngeihnak lak hramthawk in ralhrang nih mizapi thah-nunnak, hremnak, tlaihhremnak, khuami inn le lo thilri mei khanghpiaknak ruangah mizapi, Tingli le thong sawmli leng nih an innlo an chuahtak. April thonghnih le kul le hnih chungah Sikan ramṭhen chung lawngah inn thong nga le zaruk leng ralhrang nih an khang. Ralhrang thil tuah hi ral phunglam buar a si. Hi phungbuartu ralhrang cungah hmalaknak a um lo caah phungbuarnak nawl a ngei khomi ko khi an lo tiah an fianter chap. Ralhrang nih internet line an phih, thawngpang thanhnak lam an phih, media rian ṭuan an thah hna, an tlaih hna, an hrem hna, min hleng in ralhrang nih thawng dik lo an thanh. Ngaishian cu ralhrang nih nawlngeihnak a lak thawk in Aishian nih Myanmar mizapi aunak le thisen zei ah a rel lo. Ralhrang cu phunglut bantuk in a cohlan fawn. Asian variant panga zong phunglut lo ralhrang he ceihkhannak a si hlei ah an biakam zong ralhrang nih samfatia te hmanh an tuah lo. Asian tonpumhnak, ceihhmainak, ran lei cawnnak kong ah ralhrang cu a sawm fawn tiah an langhter. ASEAN ram i future fund cu Myanmar ralhrang hriamnam le ṭhathnemnak a pemi chawlehnak tuahmi a si. Myanmar ram rawhral a panh lioah chawlehnak le miaknak lawng a tuah. Cucaah Australia ram nih Myanmar caah tulio boruak thlennak lam, biatlang theinga he zatlang bu nih nawlnak a tuah. Zatlang bu nih an halmi biatlang hleinga cu a tanglei bantuk hi a si. Pakhatnak ah, Myanmar nawlngeihnak latu phu an chawlehnak rian le a chiakha tukmi nuhrin covo an buarnak kong ah ṭuanvo ngeitu hna dihlak cu an cungah biakhiahnak tuahpiak in phihkhar peknak tuah ding, Pahnihnak, National Unity Government, NUG, cu Myanmar ram phungning cozah dirhmun in National Unity Consultative Council, NUCC, cu a sangbik ruahnak petu phu ah cohlanpiak ding. Pathumnak, phunglut ralhrang i Australia ram he pehtlaih in Myanmar palai rian ah khinhmi hnonpiak ding, National Unity Government, NUG, palai rian khinhmi tu cohlanpiak ding. Palinak National Unity Government NUG, National Unity Consulative Council NUCC le Ethnic Rehabilitatory Organization EROS hna cu zumhtlakmi ramchung minung hawi zawnruahnak bawmhnak le khuakip rambunh zatlang bu sinah Australia ram nih pekmi bawmhnak cu ramri lonh in pek le Myanmar ram ah a ummi minung hawi zawnruahnak bawmhnak kong aa tetkawt tukmi cungah bawmhchanhnak tam deuh in tuah ding, panganak Rohingya cungah miphun thahnawnnak sualnak an tuahmi an cohlan khawh nakhnga vawleicung biaceihnak zongah Myanmar tazacuaimi sualphawtmi telhpiak ding, Paruknak ralhrang caah chawlehnak hram a si hleiah tlangcung miphun thawldawi, pawngkam hna hliamh le tlerhkhonh in thil mansung pawl cu Australia ram thil mansung company nih pehzulh in i khampiak ding. Pasarihnak, Myanmar nawlngeihnak le ralhrangbu an sihni hna le chawlehnak tuahmi ngol dingin Australia chawlehnak rian hna he hrambunhtu caah ruahnak petu pakhat rian khinh-piak ding, pariatnak nawlngeihnak la, ralhrang hriamnam le chawva luhnak bawmtu caah chawlehnak rian dihlak in future fawng nih ngol ding, pakua-nak Myanmar nawlngeihnak le ralhrang cungah vawleicung hriamnam kuat zorhnak, phihkhar hmalak rikhiahpiak le Myanmar ram dirhmun cu National Criminal Khawng, ICC, ah tuah ṭhan dingin UN Security Council cu nawlpat ding. Pahranak, Myanmar kong hmalaknak dingah rian tlolhmi cungah ASEAN cu hnu kirpi ṭhan dingin sonhtarhmi ngol ding. Hleikhatnak, Myanmar nawlngeihnak la ralhrang cu tonpumhnak, caan sunglawi le ral lei cawntinak dihlak in hnon ding National Unity Government NUG le National Unity Consolidative Council NCUU cu cohlan ding ralhrang palai telnak hmun paoh ah duhlonak langhter ding in Asean cu forhfial ding hleihnihnak Myanmar ram Thilhar lakah nuhrin covo le democracy phungning lam a hmuh nakhnga caan sau nguh ding fialmi aiawh cu kawl in biarenh phunphun nga cu lonh in le National Unity Government NUG National Unity Consultative Council NCUU Ethnic Revolutionary Organization EROS zatlang phu hna kut sih in hmunkhat in rianṭuan ding Hleithumnak, Myanmar kong ASEAN nih minung hawi zawnruah bawmhnak pek dingin tonpumhnak biachahnak a tuah mi ralhrang sinah bawmhnak pek i cu hnuah a dotdot in bawmhnak kalter a timhmi biachahnak cu hnon ṭhan dingin ASEAN nih nawlpat ding pawngkam thilnung hna le minung hawi zawnruah bawmhchanhnak caah ASEAN he i fonh in tuahmi AHA Center i National Unity Government NUG, National Unity Consulative Council, NCUU, Ethnic Revolution Organization EROS, mizapi lei dir zatlang bu hna dihlak telh in tonpumhnak thawk ding Hi langhtermi cu ASEAN nih tuah dingin a tlolh ahcun Myanmar caah pawngkam thinlung minung hawi zawnruah bawmhchanhnak caah ASEAN he i fonh in tuahmi AHA Center pekmi bawmhnak le sehhlei fimthiamnak bawmhnak cu ngol ding. Hleilinak, Myanmar ram nuhrin covo le minung hawi zawnruah bawmhchanhnak pek a harnak kongah National Unity Government, NUG, le National Unity Consulative Council, NCUU, Ethnic Rivalry Organization, EROS, le mizapi lei dir zatlang bu, UN, le ASEAN fonh in ṭuan rel ASEAN palai hna he i ton i ceihhmainak ngeih ding in Australia ram South Aad ASEAN palai ṭuanvo pek in rian khinh ding, Hleinganak khuet phu le Japan, India ral lei bawmhnak le chawlehnak tuahmi dirter ding, hriamnam zornak phihkhar ding, ral lei i bawmhnak dihlak rikhiah, khuet nih National Unity Government, NUG, hi Cozah le National Unity Consulative Council, NCUU, cu Myanmar ram ah sangbik miphun nih chim dingin cohlan ding timi an si. Mindat kahdohnak ah CDF pahnih an nunnak a liam chap. Chin ramkulh Mindat peng ah a cangmi CDF-Mindat le sac ralkap karlak kahdohnak ah CDF-Mindat hriamtlai pahnih an nunnak a liam ṭhan tiah theih a si. June ni kul ni kua ah a cangmi mindat peng Palungṭhe kahdohnak ah CDF mindat hriamtlai pahnih an tlau i June ni sawmthum chun suimilam pakhat hrawngah a ruak in hmuh ṭhan a si tiah CDF mindat nih a langhter. A tlaumi CDF mindat hriamtlai pahnih cu sac ralkap nih fak tuk in an rak thahmi hna a si tiah a langhter. June ni kul ni kua zan suimilam pahra hrawng zongah Mindat peng ah ralkap anmah le anmah an i kap sual ruangah ralkap pathum an thi i hma a pumi zong an um tiah CDF Mindat thawngthanhnak in theih a si. Kalemyo ah palik pakhat dasi a rawn lio ah thah a tong. Sikan ramthen Kalemyo Tahan Bazar pawng chun suimilam pahnih hrawng ah mipi thuam in palik pakhat cycle dasi a rawn lio ah Meithal in kah a tong i a hmun ah a thi colh tiah theih a si. Thah a tongmi hi Kalaymyotah Hansang ah a ummi Rithai tlaihnak palik sakhan in Sergeant Sanchun a si tiah theih a si. Kahdohnak a chuah hnu ah sac ralkap le palik pawl nih zohfelnak an tuah tiah theih a si.
LCBN zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.